I dey talk am like this because of Uncle Mark and the word wey we go dey use for this thing na first mekwata. Why sexy go be mekwata. Now wetin law talk about this thing? You know sey anything wey concern mekwata, anything wey concern ibonge, e dey get special attention. Now Wetin be forced mekwata? You know sey so many pipu dey ask sey whether woman go fit force mekwata man? De answer na yes. Before e be no dey like dat but now woman go fit force mekwata man. Law talk sey section three hundred and fifty seven of de criminal code act, I dey always use criminal code act because so many states get their own criminal code law and na almost na de same thing. Section three hundred and fifty seven talk sey any man, na dat law wey talk sey na only man go fit force me kwata woman. Dat law talk sey any man wey sleep with woman without dat woman no approve am, the woman no gree, you force am, you sleep with am, you force me kwata dat woman sey you don commit the offence of forced me kwata. Na very painful of na very like na one of the personal you know sey some offence no be all offence dey personal this offence na personal offence and na people dey always believe sey na only woman dey suffer from this thing no even men too dey suffer from forced Now law talk say if you do this thing without the woman no gree say you don commit offense na so law take talk am na so law take talk am now law come talk say you know say some men dem um dem too get dem too get um over sabi sense like dem dey feel sey dem get sense but law smart pass dem. Law come talk sey dis consent wey we dey talk about, dis agree to do wey we dey talk about sey if you obtain dis consent by force sey no be consent. wetin be force some men dem if you no gree sleep with them dem go threaten you say if you no gree dem go beat you dem go kpai you dem go do this one some go use intimidation some go use wayo you know say dem dey use wayo dey get consent like man fit put um drug um wetin go make you sleep inside juice inside hollandia you drink am or inside any juice you drink am Then when you don drink am maybe you don high or even though you no high you don sleep him go come you know arrange you well come force me kwata you law say that thing no be consent wetin be consent even that meet sani man tell sani man say sani man i want make me and you do wetin adult dey do make me and you And Saneman tell Ovunda say, Okay, Ovunda, I don gree, make we go do. Na him be consent. Nothing like say consent wey dem dey use wuruwuru, wayo dey collect, dey get. Law say that one no be consent. Law come still talk say, you know say some people, you know say some people now, dem go go um dem go go like person wey be say maybe e get how your husband dey talk. person go go mimic how your husband dey talk come use that voice come come just to sleep with you law say that one no be consent now another law wey we go take address this force me kwata na im dem dey na one law wey dem dey call violence against persons prohibition

person mouth or person get where shit dey from dey come out I no wan talk this make uncle mark no vex that's why I dey use style style dey talk am you go penetrate person there where shit dey from come out without the person no tell you say do me this things that law talk say na first me quata so under that law woman go fit force me kwata man and for law for court to gree say yes true true true true you force me kwata person eh there must be penetration there must be penetration for law to gree say yes you force me kwata this person there must be penetration if penetration no happen no be for small kwata there must be penetration, penetration go dey dia and that person wey you penetrate no tell you to penetrate am na him be for small kwata wetin be penetration, penetration be say your your molar must enter the kpekus without the person consent the person no gree or your molar, you put your molar for person mouth the person no gree Or you wey be woman you carry hand put for man where wey man dey from dey shit without you no tell am him no gree him no tell you to do am na forced mekwata. Wetin be the punishment for forced forced mekwata na very serious crime wetin be the punishment if you forced mekwata person na life imprisonment If you force me kwata person, na life imprisonment. If court jail you, na life imprisonment you dey go. Law come talk say, you know say some people feel say small pikin no go fit force me kwata person. If small pikin wey dey less than, you dey less than fourteen years, you force me kwata person, force me kwata person, na still crime na fourteen years imprisonment for pikin wey dey less than fourteen years na know say children now dey do things and things small pikin if for small quarter person na still crime na still offence you wey dey watch our video When you watch, share. No dey watch and dey keep am to yourself. For this one na part one of uh, this topic for Smekwata. For part two, I go tell una how you wey dem for Smekwata I go tell you wetin you go do, wetin you go do if person force nekwata you for our next video. Thank you.